Illum f'Knockabout Sicilia ħa mmorru Katanja.

Illum ħa mmorru nesploraw belt vibranti fuq il-kosta tal-Lvant ta' Sqallija. Belt magħrufa għall-arkitettura barokka, swieq mill-iktar vivaċi, veduti sbieħ tal-Muntanja Etna kif ukoll ikel tajjeb ħafna. Illum ħa naqsam magħkom x'kapaċi tagħmel fil-belt ta' Katanja jekk ikollok nofsanhar Nofsanhar iddur bil-mixi. Minn Pozzallo ħanaqbad it-triq il fuq, naqbes Sirakuża u Awgusta u f'sija 20 minuta nasal Katania. Katania hija t-tieni l-akbar belt ta' Sqallija, popolazzjoni ta' madwar 300,000 ruħ, tinsab fuq il-Baħar Jonju, taħt id-dell tal-Muntanja Etna, jew Amuntanda, kif jirreferu għaliha n-nies tal-lokal. Bla dubju, waħda mill-iktar karatteristiċi l-aktar popolari ta' Katanja hija l-enerġija vibranti ta' din il-belt, kemm bi nhar, kif ukoll bil-lejl. nofsinhar tiegħi f'Katanja ħan nibdieha minn hawnhekk mill-iktar pjazza popolari li hawn f'Katanja, Pjazza Duomo jew kif kulħadd jirreferi għaliha Pjazza Elefante. Nammira il-funtana tal-Iljun Fant, simbolu u ikona għal Katanja. ma tistax ma tapprezzax id-disinn Barokk tagħha u l-iljunfant tal-ġebel tal-lava iġorr obelisk Eġizzjan tal-qedem. Pjazza Duomo hija l-pjazza ċentrali ta' Katanja u tirrifletti l-istorja rikka ta' din il-belt. L-għeruq ta' din il-pjazza imorru lura għal żminijiet Griegi u Rumani tal-qedem. Imbagħad, kompliet tevolvi permezz tal-ħakma tal-Biżantini, Għarab, u Normanni. Din il-pjazza hija xhieda tar-reżiljenza ta' Katanja għax inbniet mill-ġdid wara żewġ terremoti devastanti. Fi Pjazza Duomo prominenti wieħed isib il-Katidral ta' Sant'Agta jew kif ħafna jirreferu għalih il-Katidral ta' Katanja. Kif ħafna jafu, Sant'Agta Hija l-patruna ta' din il-belt. Ta' kull sena, Katanja tiċċelebra l-festa ta' Sant'Agata fil-ħamsa ta' Frar. Wieħed mill-aktar avvenimenti reliġjużi importanti għal Katanja u jattira eluf ta' viżitaturi. Iċ-ċelebrazzjoni tinkludi purċissjonijiet reliġjużi ritwali u festi li jonoraw il-ħajja u l-martirju ta' Sant'Agata. Il-bini tal-katidral beda fis-seklu 11 ftit wara li n-Normanni kienu ħakmu sqallija. Madana kollu matul is-snin, matul il-mijiet ta' snin, dan il-katidral għadda minn diversi modifiki u rinnovazzjonijiet, partikolarment minħabba Diżastri naturali minħabba terrimoti. Fil-fatt, il-faċċata barokka tant sabiħa ta' dan il-katidral, li ngawdu llum, tlestiet fl-1711. Fatt kurjuż huwa li l-koppla tant prominenti ta' dan il-katidral kienet iġġarrbet fl-1787 minħabba problemi strutturali, però reġgħet inbniet f'qasir żmien. Sakemm qiegħed induru nammira l-arkitettura meraviljuża ta' dan il-katidral, skoprejt li fil-viċin hawn terazzin li minnu tista' tgawdi veduti panoramiċi tal-belt ta' Katanja. Fil-fatt, dan it-terazzin huwa parti minn knisja żgħira oħra li hawn viċin il-Katidral ta' Santa Agata. Fil-fatt, dil-knisja hija l-knisja La Chiesa Badia di Sant'Agata. L-entratura għal Chiesa della Badia di Santa Agata edha wara l-katidral. L-aċċess tat-terrazzin huwa permezz ta' naqra taraġ mhux ħażin. L-ewwel Trid titla' taraġ dejjaq tal-ġebel, imbagħad, iżjed taraġ biex titla' 'l fuq. L-isforz tiegħek biex titla' 'l fuq ikun premjat b'veduta mill-isbaħ. Fuq il-belt u l-muntanja Etna. F'postijiet bħal dawn fejn diffiċli tiddeskrivi dan il-ġmil ta' veduta panoramika m'hemm xejn isbaħ milli tieqaf u toqgħod tammira fis-silenzju. Xej xej, Tlajt naqgħa taraġ mhux ħażin u nġib in-nifs lura. Jekk kemm il-darba tkun fiċ-ċentru ta' Katanja, żjara li suq tal-ħut hija mandatorja. Tal-lokal jirriferu għalih bħala La Pesceria. L-oriġini ta' dan is-suq joħduna lura għal żminijiet medjevali, meta s-sajjieda kienu jinġabru tul ix-xtut ta' Katanja biex ibigħu l-qabda tagħhom direttament lill-pubbliku. Maż-żmien, is-suq kiber u evolva. Is-suq huwa karatterizzat minn sqaqin dojoq u l-atmosfera vivaċi u bieżla li hija unika għal Catania. La Pesceria mhix biss post fejn jinxtraw l-ingredjenti friski, iżda huwa wkoll monument kulturali li jirrifletti t-tradizzjonijiet u l-wirt kulinari ta' Catania u Sqallija kollha kemm hi. Mis-Suq tal-Ħut ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, però ibqgħu hemmhekk għax fadlilna ħafna x'naraw. Ħa mmorru Via Etnea, l-Anfiteatru Ruman, Villa Bellini, ibqgħu hemm.

Ija tawnek fiċ-ċentru ta' Katania biex inkun nista' naqsam magħkom idejat differenti x'tista' tagħmel jekk tagħżel li tqatta' nofsanar hawnhekk f'din il-belt. Mis-suq tal-ħut imxejna mixja qasira ħafna biex ġejt hawnhekk qudiem dan l-anfiteatru Ruman. Fdalijiet prezzjużi ppreservati tajjeb li jtuk ħarsa fuq l-istorja rikka ta' din il-belt. Jiena, ħa noqgħod hawnhekk nammira dawn il-fdalijiet u nimmaġina liema avvenimenti seta' jkun hawn hawnhekk fil-passat. L-istruttura ta' dan l-anfiteatru Ruman tiżviluppa madwar arena ellittika. Interessanti hija s-sistema ta' travi u blokki tal-ġebel li tagħhom għad hawn xi fdalijiet. Dawn il-pilastri tal-ġebel kienu jżommu travi biex imbagħad dawn it-travi kienu jintużaw għal velarium, drapp li kien jipproteġi l-ispettaturi mix-xemx u x-xita. Sistema ta' tined. Interessanti wkoll kif f'nofs it-tieni seklu qabel Kristu dan l-anfiteatru tkabbar biex b'hekk seta' jilqa' iktar minn ħmistax-il elf spettatur. L-ebda żjara f'Katanja ma tkun kompluta jekk ma tqattax ftit ħin tippassiġġa via Etnea. Tara l-ħwienet, tixtri xi ħaġa, tieqaf tieħu kafè jew xi spritz.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 Orienta. Għandi appell għat telespettaturi żgħar li jħobbu jsegwu Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton nixtiequ naraw ir-ritratti tagħkom Il-baħar, issa li fetaħ l-istaġun. Dawk ir-ritratti bagħtuhomli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook, owenbonnici.tv, u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal United Colours of Benetton, il-ġranet tagħkom.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

Tixtri xi ħaġa, tieqaf tieħu kafè jew xi spritz. Via Etnea hija t-triq prinċipali ta' Katanja u hija triq li toħloq seħer vibranti bit-taħlita tagħha ta' bini storiku, kwinet bieżla u atmosfera vivaċi. Din it-triq emblematika sservi bħala arterja bieżla li turi l-wirt għani ta' din il-belt u l-istil ta' ħajja tant vibranti. Via Etnea miksija b'palazzi eleganti, li ħafna minnhom juru l-wirt arkitettoniku għani ta' din il-belt. Fosthom issib Palazzo Tezzano, li jinsab fil-bidu ta' Via Etnea. Dan il-palazz storiku jmur lura għas-seklu tmintax. u għandu faċċata b'arkitettura Barokka mill-isbaħ. Insibu wkoll Palazzo dell'Università hawnhekk fil-qalba ta' Katanja li nbena fis-seklu 18. Dan huwa simbolu mill-isbaħ tat-talim u l-arfien u mhux biss fih klassijiet u swali tal-lezzjonijiet, iżda jiftaħar ukoll bil-wirt kulturali għani, bil-faċċata mżejna u btieħi sbieħ li joffru l-viżitaturi ħarsa lejn il-passat ta' din il-belt. Min jaf kemm minnkom għaddejtu minn via Etnea darba jew tnejn u tant kontu mitlufin tħarsu lej il-vetrini u lejn il-ħwienet li laqqas biss tajtu kas dawn il-palazzi grandjużi u majestużi. Issa, wara li ammirajna din il-ġmil ta' arkitettura, imiss li morru fit tranquillità passiġġata Villa Bellini. Fit-tarf ta' Vietnea wieħed isib Ġardino Bellini, l-ikbar spazju mħaddar fil-belt ta' Katanja. Park mill-isbaħ ta' 71,000 metru kwadru. Villa Bellini oriġinarjament kien iddiżinjat bħala ġnien privat fis-seklu dsatax, imbagħad inbidel f'park pubbliku fl-1883. Dan il-ġnien imsemmi wara l-kompożitur rinomat li mwieled f'Katanja, Vincenzo Bellini. Waħda mill-attrazzjonijiet ta' dan il-ġnien huwa arloġġ magħmul minn fjuri u pjanti. Apparti minn hekk, hawnhekk wieħed isib funtani affaxxinanti u wirjiet sbieħ botaniċi. Waqt li qiegħed Villa Bellini nixtieq nirrakkontalkom storja ħelwa relatata mal-famuż kompożitur Vincenzo Bellini li għalih huwa msemmi dan il-ġnien u l-famuż plattaġin La Norma. Mużika Maestro! Jingħad li l-kompożitur Bravo Vincenzo Bellini kien jordna dejjem l-istess platt ta' ġin fl-istess restorant hawnhekk f'Katanja waqt li kien qiegħed jikkomponi l-opra famuża tiegħu La Norma li bħalissa qegħdin nisimgħu silta minnha fl-isfond. Milli jidher, sid ir-restorant bħala ġie għal dan il-kompożitur bravu u għax-xogħol kbir tiegħu, kien għażel li jsemmi dak il-platt ta' ġin partikolari li kien jordna Bellini La Norma. Moral tal-istorja, jiena u Bellini naħseb għandna l-istess palat għall-ikel. Għax ngħiduha kif inhi, jien ma niddejjaq xejn niekol kuljum platt ta' ġin

B'mod personali meta nkun qiegħed nesplora belt vera nieħu gost ninnota l-arti tat-triq. L-arti tat-triq jew l-arti urbana hija forma ta' arti li ħafna drabi tiġi esibita f'postijiet pubbliċi minn artisti permezz ta' mezzi differenti. Ħafna drabi jaslu kuluri vivaċi fil-forma ta' spray. Tul iż-żmien, il-belt ta' Katanja fehmet il-vantaġġ u l-importanza li tagħti spazju lill-artisti urbani u x-xogħol tagħhom. F'Katanja, ix-xogħlijiet tal-artisti urbani jinsabu f'diversi żoni tal-belt, bl-iktar xogħol artistiku rinomat jinsab fiż-żona portwali. Dawn is-silos ikkuluriti ġew kreati fl-2015 u kienu kollaborazzjoni ta' disa' artisti internazzjonali. Dawn is-silos għoljin 20 sular u juru tmien xogħlijiet individwali. Kull wieħed jirrappreżenta ħrafa jew leġġenda differenti, kollha relatati mal-istorja ta' Katanja jew Sqallija. Dawn is-silos artistiċi huma ċelebrazzjoni ta' kuluri li jfaxxu għajnejn dawk li jkunu hawn fit-triq fejn qiegħed jien u anke dawk li jkunu fuq il-baħar għax fil-fatt l-artisti urbani ħadu ħsieb li jpinġu jagħtu kulur lis silos anke min-naħa tal-baħar, veduta li tpaxxi għajnejn dawk li jkunu fuq xi bastiment fil-port. Katanja, belt b'sinfonija ta' storja antika b'ħafna vibrazzjonijiet moderni, sensazzjonijiet differenti, rwejjaħ u togħmiet. Kull ġurnata, siegħa jew nofsanhar hawnhekk tħallilek memorji li tiqfa' tgħożżhom. Knockabout Sicilia tal-lum jispiċċa hawnhekk. Qabel ma nħallikom infakkarkom f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify fejn irridu narawkom tiċċaqalqu tagħmlu l-attività fiżika. Ibagħtuli dak ir-ritratt tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika permezz ta' Facebook fuq is-sit tiegħi owenbonnici dott TV. Għal-lum se nħallikom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koljox Authentic Greek Yogurt.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 Hija magħmula minn żewġ biċċiet ċatti li bil-moviment tal-id jaħbtu ma' parti fissa. Din iċ-ċuqlajta nstabet frammentata fl-1924. Instabet ġo għar, qrib il-fdalijiet ta' djar li hemm fuq in-naħa ta' wara tad-Domus Rumana. Oġġetti oħra li jqanqlu l-kurżità fid-Domus Rumana huma t-tappijiet tal-anfori. Dawn huma ta' bejn l-ewwel seklu qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Insibu kitbiet jew simboli fuqhom li kienu jindikaw il-kontenut li kien ikun qiegħed jiġi trasportat ġewwa l-anfori nfushom. Eżempju, l-isem tan-negozjant li kien qiegħed jinnegozja b'dan il-kontenut jew fejn inħadmu l-anfori. Inkella, insibu l-isem tal-persuna li ħadem l-anfora. Bħal dawn it-tappijiet, Instabu wkoll f'Tas-Silġ.